आइ जे हमरा सबके लऽ के आयल छी ओ छै रेपियर सिल्क जकरा कहल जाइ छै अपना एम्हर सिल्क साड़ी सेक्शनमे बनारसी सिल्क होइ या ऑर्गेंजा होइ या जिम्मी चू होइ या कोनो भी कपड़ा होइ ओहि सेक्शनमे लऽ कऽ हम आयल छी नमस्कार जय मिथिला जय मैथिली हम चुनू कुमार झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अजमेरा फैशनमे अजमेरा फैशन जे कि सूरतके सबसँ बड़का कंपनी छै आइ जे हमरा सबके लऽ के आयल छी ने रेपियर मैचिंगके सेक्शनमे लऽ के आयल छी ओहि सेक्शनमे अहाँके आठ सए रुपैआसँ लऽ कऽ चारि हजार तकके साड़ी भेटतै आब ई छै कथी तऽ बनारसी साड़ी छै जकरा बनारसी सिल्क साड़ी कहल गेल छै ने ओ सेक्शन में हम आयल छी अहियो में दुल्हन के जे देल लेल जाइ छै ने जेना एकटा अपना इम्हर जे दुल्हन के साड़ी होइ छै जॉर्जेट में देल जाइ छै तेनाहे आब ने बनारसी सिल्क साड़ी में सेहो देल जाइ छै तऽ ओहि सेक्शन में हम लऽ के आयल छी और हम बात करै छी तऽ आब अहाँ सब देख सकै छी ऑर्गेंजा कपड़ा पर छै छः पीस टा के छः पीस के सेट रहते छः टा कलर रहते आब अहाँ सब देख सकै छियै एहिमे पूरा सोरस्की डायमंड लागल छै पूरा साड़ी में और हम कैटलॉग देखाबै छी छः पीस छै छटा कलर छै में देख सकै छी अहाँ सब और हम चाहबन कैमरामैन से जे अहाँ के पूरा सेक्शन दिखा देता जे भरल छै पूरा बनारसी साड़ी से भरल छै सेक्शन बुझलिए ने तो अहाँ सब आउ जरूर अजमेरा फैशन एक बेर पधारू आब ई दोसर साड़ी छै इहो ऑर्गेंजे कपड़ा पर रहते आप देख सके छे पूरा लेस में पूरा सुरस्की डायमंड लागल छे एहि में लागल छे कट क्वालिटी में कतो से किंतु परंतु अहाँ के नहीं भेटत सेहो हम कह दे छी कपड़ा क्वालिटी कोनो भी चीज में अहाँ के ई नहीं बुझायत जे हम गलत चीज ले छी इहो में छह पीस रहते छटा कलर रहते अहाँ देख सके छिए देखियो देख सके छे कलर मैचिंग हो अपने यूपी बिहारे टेस्ट दिल जते यहाँ के देखियो छे ना और गंजे कपड़ा पर रहते एमे छे यहाँ के बॉक्स वाला सेहो साड़ी छे बॉक्स में सेहो भेट जते जीपर में सेहो भेटते सबटा चीज में अहाँ के भेट जते देखियो है ना पैकिंग देख सके छे

अहो में कलर मैचिंग अहाँ के भेट जायत रेड भेटत मेहरून भेटत कोनो भी कलर लेबे तो अहाँ के भेट जायत अहाँ सब एक बेर अजमेरा फैशन पधारू अजमेरा फैशन पधार कऽ अहाँ के बुझ बुझायत जे हम कतौ दोसर ठुमा नहि छी घरे में छी ताहि लेल एक बेर आउ आगा फिर हम नया वीडियो में अहाँ सबके बतायब जे आगा लऽ कऽ चलब ताबे तक हम कहि दै छी आबऽ के केना छै तऽ स्टेशन आबि कऽ ओतऽ अहाँके अपना ठीकसँ आउ आबि कऽ फोन करबै या अपनेसँ आबि जायब एक किलोमीटर दूर छै जादा दूरो नहि छै एक किलोमीटर आबि कऽ सुराना वन जीरो वन सहारा दरवाजा सभसँ बड़का बिल्डिंग छै सूरतमे सभसँ बड़का बिल्डिंग जे देखबै ओहिमे आबि जायब नीचाँमे ग्राउंड फ्लोरपर अहाँके अपन रिसेप्शन एरिया छै ओतऽ बैसब एकटा एंट्री करेता एंट्री करेलाके बाद अहाँके सेल्समैन देल जायत सेल्समैन देलाके बाद अहाँके खरीदारी करायल जायत ताबे तक लेल फेर हम नवका वीडियो लऽ के आयब ताबे तक लेल जय मिथिला जय मैथिली